ngatho cia mwanya muno makiria muthenya wa umuthi tabara-inĩ ya ritho rĩa unduire na rĩrĩa tũkũrora tabara-inĩ ĩno twĩ mwena wa thika tũmĩkagĩra kũndũ gwĩtagwo thika sports club ndĩna ndagĩtarĩ nĩ ũrĩa mũtũraga mwethaga nĩ ũndũ wa kĩrĩra gĩake etagwo ndagĩtarĩ nyamũ wa njoka mbere ya maũndũ mothe ndĩmũnyite ũgeni karibu mũno ndagĩtarĩ na nĩ thikũ nyingĩ mũno Thank nĩ you. thikũ nyingĩ mũno Thank you ndugu tokenyua nĩguo ĩĩ ndũkĩrĩ thayũ ndĩrĩ thayũ mũno Ĩĩ wĩ thayũ ndũkĩrĩ mũhoro ndĩ mũhoro ĩĩ wa rika rĩa mwangi kana wĩ wa irũngũ nĩ ndĩ wa rika rĩa mwangi wanyua wa wanyuawa wanyuawa wanyuawa wanyuawa ũngĩrĩ wa rika rĩa maina ingĩakwĩra wanyua wa kĩnĩ ũguo nĩ kuga nĩ ngũciarĩte nawe ũkanjiara Ĩni. thengiũ mũno wanyua wa nĩ tondũ nĩ ũnjiarĩte nani ngagũciara Mhm. wanyua wa kini nĩ tondũ tũrĩa rika rĩmwe nĩguo Ah, thikũ nĩ nyingĩ tũkoretwo tũtekuonana na ngakiuga ũrĩ thayũ niĩ ndĩ na thayũ na nĩ njikarĩtio nĩ mwene nyaga ĩĩ naguo nyota wa kĩrĩra gĩaku nĩ twetereire mũno amu tũtingĩnyotoka na iringa rĩmwe nĩguo tũtigire tuga tũkiuga nĩ tũracoka- nĩ tũgacoka rĩngĩ thengi nĩ ũndũ wa kuoneka Ee, kĩrĩra gĩatuĩkire gĩtimanagwo rĩrĩa mũndũ wa rũrĩrĩ akenda kĩrĩra ndikamwima kĩrĩra nĩguo nderirwo nĩ maitha maitũ no nĩ nyendaga andũ a rũrĩrĩ makamenya atĩ mũheani wa kĩrĩra nĩ arĩ ngoima na nĩ arĩ nduhi nĩ nyanja ya gũikũrũkia koguo rĩrĩa mũndũ oka gwetha kĩrĩra kana kũmatha kĩrĩra akaririkanaga mũheani wa kĩrĩra ndaimanaga tondũ ndahata gũkũima kĩrĩra ĩyũkĩte kũrĩ niĩ ngwĩre ũtangĩrĩha ndigũkũhe kĩrĩra Mũndũ acoke athiĩ akue ugage atĩrĩrĩ, kana rĩu kuona ndagĩtarĩ wagire kũhe kĩrĩra mũndũ witũ nĩ arakuire ndingĩtĩkĩra. Kana wĩna ngoima kana eh, ndũrĩ, kana wĩna nyanja kana ndũrĩ, kĩrĩra gĩtimanagwo no nĩ kĩrĩ thogora. nĩguo nĩguo Mm. Ah, ũcio nĩ mũheani wa kĩrĩra no mũheani wa kĩrĩra kĩa goro tawe onekaga kũ Ũyũ nyamũ wa njoka mũngarĩ wa mbarĩ ya kagũikũ na nĩ njĩraga andũ rũrĩrĩ ruothe angarĩ harĩa hothe mũrĩ mũrwendwo nĩ gĩrima wa mbũri cia ngarĩ na ngarĩ tũtirĩ ũru na mũndũ tũtirĩ gĩta na tũtirĩ gĩthemengũ ndĩ wa rika rĩa maina e, njarĩtwo gĩthaku kĩa wa kĩũrũ eh, kũrĩa kĩru no ndĩ mũtũri wa theka nĩwe tambũrũkia bagĩtambũrũkia ithe ndiakwĩrire nderire mũthuri wĩtambũrũkie kĩnogora thengi Ah, tabarĩra twĩrĩga gwĩka ya oritho-inĩ rĩa ũndũire nĩ ciũria ciaumĩrire mũno makĩria no nĩ kaũndũ twahutirie tũkiuga twaithĩrania na hau nĩho tũkwanjia Ah, mũtigairĩ mumuoneirĩ mwendwoneirĩ na irio icio ingĩ ciothe ciaha no tũtarĩrie no twĩre ciheagwa gĩkũyũ-inĩ mũndũ wĩ muoyo ta ũrĩa niĩ na kĩnyua twĩ muoyo ona kana mũndũ nĩ wa mũthenya ũmwe kana nĩ mũndũ wa mĩaka igana rĩmwe etagwo mwendwo nĩ irĩ na irĩri arĩ muoyo mwendwo nĩ irĩ irĩ nĩ ciana irĩri nĩ indo ciothe iria ireraga eh, mwana kana mũndũ nĩ riũa nĩ mĩtĩ nĩ maĩ ciothe nĩcio ciĩtagwo irĩri arĩkia gũkua etagwo mũtigairĩ na irĩri mũtigairĩ na irĩri ndiũ kana nĩ ũraigua ũrĩa ndĩra- ndĩratamũka Ĩĩ nĩguo. tondũ eragwo nĩ atiga ũtonga Warĩkia gũkua ndũtigaga, wĩragwo nĩ watiga, wĩ muoyo wĩragwo nĩ wendetwo nĩ ciana na ũkendwo nĩ indo iria irĩraga ciana. Wakua ũkerwo nĩ watiga ũtonga, irĩ, na nĩ watiga irĩri, maũndũ marĩa mega wĩkaga wĩ mwĩrĩ-inĩ ũyũ, marĩa matũmaga twakũririkana tũkarĩra, nĩkĩo tũgĩgũthika. tũgwĩtaga mũtiga irĩĩri, tondũ nĩ tũrarĩra nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega watwĩkaga rĩrĩa wĩ muoyo warĩ muoyo. Mũtigairĩ agĩthikwo eragwo aromama kwega kuraga, aromama kwega kuraga, arothiĩ bũrũri mwega uraga, bũrũri ũrĩ bũthi, bũrũri wa gĩkeno. Now, mũgarũrũ, mwena ũyũ ũngĩ kana mũgarũrũ ũyũ ũngĩ. Mũndũ wĩ muoyo na nĩ mũũru ndaikaranagia wega na andũ arĩa angĩ, em, nĩ mũhahami, nĩ mũtunyani. Gĩkũyũ amwĩtaga mwendwo nĩ irĩ, no, mũimwo nĩ irĩ, Mũimwo. mũimwo nĩ irĩ na irĩri. Eragwo akaimwo nĩ ciana na akaimwo nĩ ũtonga wa indo iria ireraga mwana. Arĩkia gũkua etagwo mũra huhũ. Mũndũ ũcio mũra huhũ angĩkorwo nĩ agũthikwo eragwo arwora na arothiĩ na mĩri ya mĩkongoe. Mĩri ya mĩkongoe... nĩ bũrũri wa ruo, bũrũri wa gĩtangĩko kana mĩtangĩko na bũrũri wa thĩna. Nĩkĩo mũimũoneire eragwo arothiĩ na mĩri ya mĩkongoe. Na rĩmwe rĩrĩa ngũthikĩrĩria kameme magĩtangatha ũhoro wa mathiko, nĩ njiguaga makiuga atĩ tondũ nĩ mũtumia ũkuĩte agetwo mwendwo nĩ irĩ na irĩri Spoken. ũhoro wa ma nĩ atĩ na gĩkũyũ kano nĩ atĩ mwendwo nĩ irĩ na irĩri nĩ mũndũ wĩ muoyo authority yakwa maundu maya kaingi macenjirio ni kanitha no authority yakwa mundu wetagwo lay leader eh, Justin Itotia wa, Ki- wa Kimacia arĩ wa kũrĩa wa Ngigĩ na nĩ amwe arĩa maingĩrire kanitha wa Anglican tene mũno nĩ andĩkĩte mabuku merĩ metagwo mwendwo nĩ irĩ na irĩri na agatarĩria wega atĩ mwendwo nĩ irĩ na irĩri nĩ mũndũ wĩ muoyo mũndũ mũrũme kana mũtumia mũtigairĩ na irĩri nĩ mũndũ wothe mũndũ mũrũme kana mũtumia ũtigĩte ũtonga na agatiga maũndũ mega marĩa matũmaga tũrĩre rĩrĩa tũkũmũthika. Ndagĩtarĩ, wauga hena mũimwo nĩ irĩ no nĩguo andũ angĩ makiuga mumwo. Mũimwo nĩ mũimwo tondũ nĩ kũimwo aimagwo. Ũguo mumo hatirĩ ũndũ ta ũcio. mumo nĩ nĩ ũrĩa rĩu andũ magwĩtaga kĩndũ- rĩtwa rĩkagwetwo na ihenya ũkaigua tarĩ mumo no gĩkũyũkano nĩ mũimwo to nĩ kũimwo aimagwo nĩ mũndũ mũũru ndarĩ a- andũ aingĩ a kũmũhe kĩndũ Nĩguo. nĩ hau nĩho rĩtwa mũimwo tondũ nĩ aimagwo indo nĩ ũndũ wa ũũru wake Ũguo mwana wa mũthenya ũmwe

rĩrĩa twaririkana rĩu we kĩnyua wanjĩrire wĩtagwo mũ- em, wĩtagwo Ndĩ ndwĩtwo ndĩ gĩthũmba wĩ- wĩtagwo rĩtwa rĩaku wa ithaka. waithaka Mm. wa kĩnyua Mm. waithaka rĩ ona korwo wĩ kahĩĩ ka mwaka ũmwe ũthiĩ kana ũkome tũgĩgũthika tũrĩririkanaga waithaka ũrĩa ũtuĩtwo Na kaĩ tondũ mwana ũyũ athiĩ, mũndũ ũrĩa atuĩtwo, kana mũndũ ũrĩa atuĩtwo, arĩ mũndũ mwega, atuĩkaga maũndũ mega. We no ũkorwo wĩ wa mũthenya ũmwe kana mĩaka ĩtano ndũrĩ ũndũ mwega ũtuĩkĩte. No mũndũ ũrĩa ũtuĩtwo-rĩ, He maũndũ maingĩ maingĩ mũno megatwĩkaga na tũkarĩra twamaririkana, nĩkĩo tũrameta nĩkĩo tũramwĩta mũtigairĩ nĩ ũtonga, tondũ na mwana, mwana wa mũthenya ũmwe rĩ arĩ ũtonga wake ũrĩkũ nĩ ũĩ atumia nĩ makenaga na magatheka rĩrĩa maigua mwana akĩrĩra kĩrĩa gĩgũtũma ya kĩrĩa gĩothe gĩgũtũma ũtheke nĩ ũtonga onakorwo gĩkwĩgwira nĩ gũthekagwo mũũro no o- kawaida um, eh, mũtũrĩre-inĩ kĩrĩa gĩothe gĩgũtũma ũtheke nĩ ũtonga ndĩreka gĩitimũ Atĩ- Ĩĩ, no ũtonga ĩĩ. ũkwendanĩria one gũkũringana na harĩa ũrĩ Ĩĩ. tondũ thimo cia gĩkũyũ rĩ ciakoragwo irĩ cia kũruta wĩra harĩa ũrĩ ũkaigua mũgĩkũyũ auga atĩrĩrĩ "Hĩ, werũ kwenda mbĩa hiũ nĩguo mahinda macio ũrerwo atĩrĩrĩ ĩka ũrĩa ũreka na ihenya nayo na mĩtũkĩ ĩĩ no gacoka waigua ukaigua muthuri auga atiriri na kahora kari indo wira uria uraruta ri mhm. ukwenda kurutwo ubaciriirwo utabarirwo wega ndukae guthuka so thimo cia gikuyu mhm. yakoragwo ri wa mwena umwe miena iri mhm. ta ruhiu rwa njora ati ni gutema mwena uyu na ĩteme mwena ũyũ ũngĩ cererwo ũkinye ihenya rĩa mũthuri nĩ kwengea ane na, na no nginya andũ marĩkie mũtigairĩ na irĩri tondũ aingĩ makinyagia mũtigairĩ nĩ hĩndĩ ũkirie kũigua yũndũ yũndũ ũtaciguĩte na ũkabere thutha wa brĩki na ya second cigana ũna tũracokereria tũkuonĩtie ũhoro ta thagana ĩkĩũga ikara na ithuĩ rĩu mĩaramano ĩtigarĩire kĩeni nĩkĩo kuona ndũrerwo mũndũ arahuria na hake ndwĩbange magĩbanga wacoka kĩrathi ũkagwatanagia irĩkũ waga gĩciko ona kĩmwe gĩa tĩri wakirwo guo waigua gũkĩanĩrĩrwo ng'ũndũ maguta maguta tamba ũrie kana mĩgũnda ĩyo ĩrĩ kĩeni tondũ nĩkuo rĩu gũtigarĩrĩire handũ ũngĩhanda itoka ũrĩme ũrĩithie ona kana wĩigĩrĩre biacara kuma mĩgũnda-inĩ ĩno gũthiĩ kĩrĩma gĩa kĩrĩnyaga no ta ritho na iniũrũ na gũthiĩ kĩrĩma kĩa abadea no ta haha na harĩa you can even walk Gũgacĩra rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Sorio kana rũrĩa rwa Olpajeta nĩ kũndũ Aidil ũngĩgĩrĩra mĩkawa ya riri athũngũ magĩthiĩ Mount Kenya, Aberdare, Sorio, Olpajeta ona kana Treetops matigage dollars na pepa ingĩ cia rũraya. Nĩ kũndũ kwega ũngĩaka handũ andũ magoka sherehe, team building, camping, mohiki, honeymoon, mĩcemanio gatagatĩ ka magongona mangĩ tu. mĩgũnda ĩmwe itũ ĩhakaine na kĩeni tvc na ĩtũrumĩte barabara nene ya kuma nyĩrĩ gũthiĩ na nyuki tũrĩ na mĩgũnda kanyagi ya kũhakana na mũka wa Pick Readers thibitarĩ-inĩ wa kĩawara kmtc-inĩ ya kĩawara na mĩgũnda itũ ĩturumĩte barabara nene ya kuma nyĩrĩ gũthiĩ nyahururu na gũkũ guothe ũngĩigĩra hostel cia arutwo we nĩ waumĩra Kĩeni handũ kĩarũma gũtirĩ itũra tũtarĩ na ng'ũndũ harĩa we werira twakũhotithia gwĩkĩra taito yaku mũhuko na mĩgũnda itũ yothe ĩrĩ na maĩ thitima security mathukuru gatagatĩ ka motungata mangĩ marĩa mabataranagia na yothe ĩhutĩtie rami na title deeds ũramũkĩra rungu rwa mĩeri ĩtatũ wĩna ciringi ngiri magana mana ma ikũmi na ithano ũrĩ na kagũndũ gaku na taito ũgaikia mũhuko Aranĩria na kambuni ya Esmec Ventures Limited kũgerera namba 0720 20 77 66 wĩte kuone mũrĩithi ũmwĩre ũrenda handũ haigana atĩa anjie gũkũharĩria taito na wĩhĩke kĩeni gĩtanagayanwo kũrĩ ageni karibu nyeri Gũkũ maugaga Nyĩrĩ nĩ matu-inĩ. Guys, guess what? What? Mũthingi wa gĩthomo nĩ kuuga mwana agatuĩka kĩ mũtũrĩre-inĩ. Kwa makĩria ma mĩaka mĩrongo ĩrĩ, aciari arĩa ciana ciao cigereire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Shalom Academy na Rumoro nĩ marutaga wĩira makauga ciana ciao nĩ ciagĩire Solomonic Wisdom. Rĩu nĩ ahotani. Sharo Makadami na Rumoro tũthomithagia mwana nginyagia kĩrĩa gĩtarĩ mabuku-inĩ, akarũngĩrĩria mĩtugo na ũmũndũ, nake akegwatĩra hinya wa gũkonka iremithia cia thĩ ĩno. Harĩ mathukuru marĩa matongoragia igeranio-inĩ cia kĩbũrũri, tũrĩataranĩrie. Nao arutani aitũ nĩ matambũrĩtwo ta njorua ciacoka nĩ gũkindĩra ũgĩ. Facility ciothe cia CBC na Junior Secondary gũkũ nĩ tu. Hotithia mwana waku gũthimindĩra ũhoti wa gũtuĩka kĩrĩa endaga mũtũrĩre-inĩ. Mũhotithie kũgaya ũgĩ ũrĩa mũhinyu mathomo-inĩ. Reke athomere thukuru-inĩ wa Sharom Academy Narumoro. Reke athomere thukuru-inĩ wa Sharom Academy Narumoro. Tũcerere na Rumoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na no ũtũkinyĩre kũgerera namba ĩno ya thimũ 0702 234 000. Thũmbĩ TV tũrakwĩra Shalom Academy na Rumoro. These are academic giants. riboti cia magegania na cia mwanya iria thũmbĩ tũkoretwo tũgĩkũrehera thũmbĩ cirĩ ũkiri-inĩ thũmbĩ cia mĩtangĩko kĩrema nditi ritho rĩa ũndũire ona kana mũro wa mũremi cia gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũrĩ ũra subscribe tiga gũciguaga na andũ subscribe ũmũthĩ tũkwe gĩtũmi kĩa why life is for the living ningĩ Tũrũmĩrĩre nenda-inĩ cia Facebook na Twitter at Thũmbĩ TV. Tũgũikie mbere. Subscribe. Thũmbĩ TV. Ũyũ nĩ ũthamaki. Subscribe now. Ũrerorera Thũmbĩ TV. Ũyũ nĩ ũthamaki. no nginya andå marä kie mũtigairĩ na irĩrĩ tondũ aingĩ makinyagia mũtigairĩ rũthiomi rwa gĩkũyũ-rĩ nĩruo rũkuĩte hitho citũ ciothe cia rũrĩrĩ right rũthiomi rũkuĩte hitho cia rũrĩrĩ nao na kaingĩ na kaingĩ mũgĩkũyũ nĩ ũrĩigua auga atĩrĩrĩ wamũria kaũndũ akakwĩra atĩrĩrĩ ah gwitũ gũticiaragwo gĩtaũ In other words, to mũhaka ndinde ngũtaũrĩire o nawe nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩtaũrĩra ũkaigua eh, mũndũ ũgwĩtwo werwo kwenda mbĩa hiũ ĩgakinya hau Yahĩ- rĩu ũngĩrĩkia thimo yothe rĩ yugaga yahĩtia mũkwa Ĩrĩa ngana- karũmanga Ehe. na thimũ ĩyo ĩkiuga atĩ werũ kwenda mbĩa hiũ yahĩtia mũkwa ĩkarĩa nganangũ Aya, nĩ thimũ ĩmwe nĩ thimũ ĩmwe no maũndũ marĩa mahithĩtwo thimũ-inĩ ĩyo rĩ nĩ maingĩ mũno atĩ ona ũmũthĩ tũngĩikara haha ndingĩhota kũrĩkia gũtarĩria thimũ ĩyo Aya. gĩkũyũ akauga atĩrĩrĩ ndũgũ nĩ makinya

ndũgũ nĩ makinya mhm. right mhm. ke ndarĩrie eh, eh, eh, o ĩno tu ndũgũ nĩ makinya mana na njahĩrĩra mhm. kana njoherera ah, ah. ndakwĩra nĩ hitho mũthuri ĩrwo gwĩragwo atĩrĩrĩ ndũgũ nĩ makinya maigana una kĩara akerwo ndũgũ ya mbere rĩ nĩ yaku na ngai Ndũgũ ya mbere nĩ yaku na Ngai, atĩ ũkagĩaga na mahinda ma kũhoya. No gĩkuũ ndangĩkwĩra ũkagĩaga na mahinda ma kũhoya, agũkwĩra atĩrĩrĩ, reke gacĩra ga kuuma gwaku gũthiĩ kwa mwene nyaga gatumũke na gatũrage karĩ gatumũku. Na njĩra ĩngĩ nĩ atĩrĩrĩ, thiaga kũrĩ mwene nyaga mahinda maingĩ tondũ gacĩra kagerwo mũno rĩ githĩ gatigĩtumũkaga ũkerwo ndũgũ ya kerĩ nĩ yaku na nyũkwa mũgũciari maitå rä u Ĩĩ. nyũkwa no akorwo arĩ thoguo ona kå rä a tuorä ire

arakwĩra mũtumia ũrĩa waikarire nyũngũ yake ya mwana mĩeri kenda right agĩcoka agĩgũciara honge ciake ikĩgamba kwa nĩgetha ume nĩgetha ũmonyo- ũmonyoke mũtumia ũcio waikarire nda yake mĩeri kenda agũkuĩte agĩcoka honge honge nĩ nĩ- nĩ- nĩ mahĩndĩ maya mena haha thutha harĩa mwana umagĩra rĩ mahĩndĩ macio magũ- magambaga kwa thoguo agakwĩra atĩrĩrĩ mũtumia ũcio agũkuire mĩeri kenda agĩcoka akĩigua ruo rũnene mũno agĩgũciara Mũtumia ũcio mũheage gĩtĩo. So ndũgũ yaku ya kerĩ nĩ ya ndũgũ yaku na nyũkwa. Ũcio waikarire nda yake mĩeri kenda agĩcoka akĩigua ruo rũnene mũno agĩgũciara agĩcoka agĩkuongithia agĩkũrera Ũgaakinya hau ũkinyĩte, ũkeeragwo, 'Ũcio nĩwe Ngai waku wa kerĩ. Nyina wa mũndũ nĩwe Ngai wake wa kerĩ. Na nĩ nyendaga rĩrĩa ngwaria ũhoro ũcio ngaririkania athuri na mũno athuri atĩ rĩrĩa Waga ngwatanĩro yaku na nyũkwa. Rĩrĩa waga gũtumberia nyũkwa, ũkaririkanaga atĩ kĩrumi, irumi iria ciũkaga na ihenya mũno nĩ kĩrumi kĩa nyina wa mũndũ. Ũngĩgeka nyũkwa ũru mũndũ ũguo to ithaka wa kĩnyua, ũngĩkamwarĩria ũru, kana ũmwĩke ũru anyite nyondo ũguo auge mwana ũyũ gwĩtwo kĩnyua ĩ, nĩ niĩ wera ũguo ĩ na wo- nĩ ũrona na wongire nyondo ici ciaku mwene nyagara arokuona kĩrumi kĩa nyina wa mũndũ gĩũkaga na ihenya mũno kũrĩ irumi iria ingĩ na ihenya One mũhonoki, ona ngĩakua mwana nyaga gwe Jesu. ah, ah. kĩrumi kĩa nyina wa mũndũ gĩũkaga na ihenya mũno na nĩ njĩraga arũme tumberia nyũkwa rĩrĩa wĩ muoyo mũhe gĩtĩo tuindo tũrĩa abataire nĩ ũndũ wa mũtũrĩre rĩ mũhe nĩ ũĩ thoguo rĩ na rĩtwa thoguo nĩ rĩ nĩ hitho rĩ Again, rĩtwa thoguo nĩ hitho. Na rĩrĩa maitũguo agũ, tondũ no maitũguo kana mũtumia rika rĩa rĩa maitũguo ũngĩkũria thoguo arĩ ha? Arakwĩra atĩrĩrĩ, Waithaka ĩĩ, mũthuri ũcio Wĩtaga baba na nĩwe ndĩreta thoguo, ũkaririkanaga nyũmba ĩno yakwa, nyũmba ya mũtumia, nyũmba ĩno yakwa, mũthuri ũcio nĩwe watho. Ũrĩa auga gũkũ tũtikararagia, nĩwe watho nyũmba ĩno yakwa. Niĩ na inyuothe. Gũtirĩ wĩ na kĩhoto gĩa gũkararia ũrĩa mũthuri ũcio wĩtaga baba auga. Wa kerĩ, mũthuri ũcio nĩwe wĩ na kĩrathimo gĩaku. Kĩrathimo gĩaku kĩrĩ guoko-inĩ gwa thoguo. na thoguo nowe ũngĩkũrathima atakwĩra ngai atĩ ngai ndakũhoya ũrathime mũthuri augaga niĩ kĩnyua nĩ ndakũrathima wa ithaka right namba ithatũ mũthuri ũcio wĩtaga baba ũkamenyaga nĩwe ũrĩ na igai rĩaku kana nĩ rĩa ng'ũndũ kana nĩ rĩa mahiũ nĩwe wĩ na igai rĩaku mũrĩithagie wega maitũguo na nĩwe nyũkwa kĩrĩa ekaga nĩ kũhoya hoyaga ngai Na atumia nĩ marutaga wĩra mũnene mũno wa kũhoera ciana ciao. Mũtumia ikaraga akiuga ui ngai ndakũhoya mwana ũcio akwa gwĩtwo wa ithakarĩ kũrĩa rĩrĩ ui mũrore mũgitĩre mũrathime okay? tondũ ngai ngoro-inĩ yake nĩ arĩ handũ hahũthũ mũno hahutagio nĩ atumia na mutumia kĩrĩa ekaga nĩ gũkũhoera kũrĩ mwene nyaga nake thoguo nĩ gũkũrathima directly okay so ndũgũ yaku na nyũkwa ĩ bata mũno ndũgũ yaku ya gatatũ nĩ ndũgũ yaku na mũtonyi waku mũndũ ũrĩa ũgũtonyaga kĩrĩra Na mũtonyi waku wa kĩrĩra ambagĩrĩria harĩ thoguo agĩcoka gũthiĩ kũrĩ atonyi aya angĩ right? tondå å cio nä wambagä wona arä kia gå gå ciara na mbå ri ume å rä rä-inä wa nyå kwa å thiä Thingira. Kũu nĩkuo ambagĩrĩria gũtonywo kĩrĩra na mũtonyi waku wa mbere nũ? Nĩ thoguo. Na nĩ ndakwĩra thoguo nĩwe watho, nĩwe kĩrathimo na nĩwe na nĩwe kĩ? Nĩwe wĩna igai rĩaku. Nĩwe wĩna igai rĩaku. Na nĩ ndakwĩra nyũkwa. Mm-hmm. No ndĩranyita ndagĩtarĩ. Nĩ ũranyita? Eh? Ndũgũ ya kana na ĩ bata mũno.

Ehe, finally. no, no we thũ ĩrĩa yaku ũkomaga nayo Mhm. so kwĩ bata mũno mũndũ kũgĩa ndũgũ na ũ Na mũtu- mũkango. na mũkaguo ndũgũ yaku ya njoherera ĩno ĩ iki no nĩ ndagũtarĩra ĩmwe igĩrĩ ithatũ inya ĩno ndauga Ndũgĩte njahĩrĩra. ndũgũ yaku na njoherera mutumia tene ri angiakuire mũrigo wa ngũrĩ nĩ acokaga akaigĩrĩra tũkũ tũngĩ tũnini haha igũrũ na tũu nĩ twambaga kũruta agĩkaruta mũrigo ũrĩa mũnene nĩguo na ndiũĩ twarĩ twa wĩra ũrĩkũ ona ona angĩakuire mũrigo wa mĩrĩo no arĩetha tũkwaigĩrĩre hau Mm. nĩ njoherera na njoherera rĩ nĩ andũ arĩa maingagĩra mũtũrĩre-inĩ waku makiumaga ndũgũ yaku na ciana cingagĩra mũkagwĩtagwo atĩa gatagatĩ kanyu na wangeci rĩ mũkagĩa ciana ciana icio igoka mukarera igakinyia ukuru igeka atia Igethiĩ. matituraga hau Nĩguo. right Nĩguo. ugatungana na mundu ugwitwo nyamu wa njoka mugatuma ndugu Nĩguo. ciĩtagwo ndugu cia njĩra-inĩ right Nĩguo. ndugu cia njĩra-inĩ rĩ ititũraga Mhm. cingagĩra mũtũrĩre-inĩ waku ciarĩkia wĩra igeka atia Igethiĩ. ihana ta mũgithi ũrĩa andũ maingagĩra makiumaga Ah, makaingĩ- mo mũndũ akinya stage yake rĩ eh, kũrĩ makũingĩra marĩ ciana mage gũthiĩ ũkũrũ mũnene mathiĩ mbere yaku kũrĩ makũingĩra marĩ arata mũtũranie nao macoke mathiĩ magũtige nĩguo ndagĩtarĩ na gĩkũyũ eraga mũthuri atĩrĩrĩ wĩmenyagĩrĩre ndũgũ cia njĩra-inĩ itikae gũthũkia ndũgũ irĩkũ Icenya. Ndũgũ yaku na Ngai, ndũgũ yaku na mũkaguo, ndũgũ yaku na mũtonyi kana thoguo, na ndũgũ yaku Na mũtumia. na mũtumia waku rĩu nĩ aigua thimo ĩmwe no gũkwĩra ndakwĩra atĩrĩ kĩnyua ĩ Ndũgũ nĩ ũmenyerere ĩ ndũgũ nĩ makinya Ehe. Nĩgetha kwĩra maũndũ maigana? Matano. Rũthiomi rwitũ. Ta rĩu githĩ ndiakwĩra maitũguo. Mm. Ũmwĩtaga maitũ. Mm-hmm. Nĩkĩ? Maitũ nĩ ciugo igĩrĩ mm-hmm. inyitanĩtio. Mm-hmm. Nĩ ma itũ nĩkĩ na ndũgathiĩ kũrũa ndakwĩra ũguo kũ- kwa wangeci Ehe. mũtumia nowe ũĩ ithe wa mwana Ah. tũkĩhananaga matũ ona mwahanana mũtumia nowe ũĩ ithe wa mwana na nĩkĩo aikaraga akĩraga mwana itoyo baba akuririkania mwana agikura itoyo baba aikaraga akiragwo ni nyina itoyo baba nawe ri ukamwita ma itu ma tondu nowe uwi baba na gwakorwo kuri hitho atumia makuaga nayo ndangiuga Ah, ona ũngĩmũ Ona nĩigua- we. nĩiguaga makiuga ona Ehe. ũngĩmũrũma kĩara Mhm. ũtinie ũthiĩ nakĩo tene rĩ Mhm. kwarĩ mũtugo gĩkũyũ-inĩ Mhm. naigua ũngĩrũma ũngĩmũrũma kara Mhm. tene nĩ kwarĩ mũtugo Mhm. mũtumia angĩahikire tarĩu ũhikie mũtumia Mhm. wahikia mũtumia mũgĩe na mwana wa mbere Mhm. na mwana wa kerĩ mũgithiĩ kũgĩa mwana wa kerĩ kana wa wa gatatũ kana wa kana rĩ Maitũguo rĩ, ageta mũkaguo, mhm. magaikara thĩ. Akamwĩra atĩrĩrĩ, kũndũ gũkũ gwa kĩnyua na aria nyina na ihĩ ici maciarĩte andå aya matåhikĩtie kana matågå nä å tå tirä thakame ä mwe nayo nao ä andå aya mangä karä o nä kä rumi magathira othe. Koguo wĩke ũguo mwana wa niĩ, mwana wa gatatũ kana wa kana rĩ, wethe na nja. Gũtirĩ mũndũ ũkamenya, no we ũĩ. Mhm. Right? Mhm. Mũtumia agetha mwana na nja, na agoka agaciara. Agatũra eragwo atĩrĩrĩ, ĩta ũyũ baba. Ĩta ũyũ baba. Ĩta ũyũ baba. ona atarĩ we baba mbegũ ti ya- ti yake no atũraga eragwo ĩka atĩa mwĩte mwĩte nake mũthuri gĩkũyũ-inĩ tene ekaga atĩrĩrĩ mwana wothe aciarwo tondũ athuri nĩ moĩ atĩ nĩ kũithagio ndũĩ onao nĩ magĩkoragwo nĩ atumia makerwo he mbegũ Nĩguo. na gĩkũyũ augaga mbegũ ndĩkaga atĩa ndaimanagwo ndaimanagwo na ti ya kenya kĩmwe ĩyo nĩ mbũgũ mbũgũ nĩ ya- ti ya kinya mbũgũ ya mwano nĩyo ĩragwo ti ya kinya kĩmwe Ah.

atĩ mũthuri mũgĩkũyũ mwana akinyia mĩaka ĩigana Ĩtatũ. kana ĩna Mhm. akamũciara na mbũri O wothe. wothe Nginya wake. kinyake tondũ ndoĩ amũciara na mbũri Mhm. nĩgetha eke maũndũ maigana Matatũ. matatũ amũciara na mbũri mĩaka ĩna kana mĩaka ĩtatũ kana mĩaka ĩna nĩgetha amũrute ũrĩrĩ wa nyina amũtware akorwo nĩ mwana wa kahĩĩ athiĩ thingira mhm. akorwo nĩ mwana wa kairĩtu athiĩ kĩrĩrĩ kũrĩa airĩtu arĩa angĩ athiĩ akarutwo maũndũ marĩa marutagwo tũirĩtu tũnini mhm. nĩ airĩtu arĩa akũrũ athiĩ akarutwo maũndũ ma ihĩĩ nĩ ihĩĩ na arũme na maithe make thingira ũndũ wa mbere mhm. no aarutagwo ũrĩrĩ wa nyina namba ĩmwe nĩgetha ithe ahote gũcoka gũkoma ũrĩrĩ ũcio oh, kweheria jam yarĩ family planning na kweheria jam ndeto cikĩnogonio thũmbĩ tv tũgwaga riko gũgũtuĩrĩria na tũgĩkũrehera tũkũrehagĩra iria tũhinyĩtie cikahinya tũgĩcokereria thutha wa mburĩki nguhĩ mũno tũthiĩ na mbere gũtunya nduma horera oro ũguo ndũkahĩtũkwo Fine. Thirikari ya Kenya nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩra Gazette Notice atĩ itunda rĩrĩa rĩrĩkĩtie kũiyũkio nĩ thĩ yothe rĩa Wambogo Apple nĩrĩo rĩa mũmwe na rĩa mwanya harĩ kabango hũ iria cianarĩmwo harĩ kũingata ng'aragu na kũrehera mũrĩmi na bũrũri ũtonga wa mamirioni ma mbeca. Mũtĩ wa itunda rĩrĩ ũkĩnina mĩaka ĩtatũ kuma wa ũhanda, ũrĩ na ũhoti wa gũciara matunda ngiri inya, na wanjia gũciara ndũrĩ mũthenya ũtakoragwo na matunda imera-inĩ ciothe cia mĩaka na itunda rĩmwe nĩ rĩkinyagia ũritũ wa nuthu kiro. Thoko ya matunda maya gũkũ bũrũri-inĩ ndũngĩmĩhũnia. Namo mabũrũri ma nanja marĩa maretia makiri ma macontainers nĩ hamwe na bũrũri wa America, China, Germany, Denmark, Dubai, Israel na mabũrũri mangĩ ma Afrika ta South Africa, Nigeria, Ghana, Sudan, Botswana, Misri na no kũgweta tu. Athũngũ marauga itunda rĩrĩ rĩtihana ĩpũ ĩngĩ oro yothe. nĩ rĩa mwanya harĩ ũmatu wa minerals na makauga marĩ na ũhoti wa gũthondeka petro narĩo nĩ oda mataraigania. Itunda rĩa wambũngũ apple rĩthugundĩirwo Kenya na gũtirĩ handũ rĩtakũraga kũrĩa kwĩ riũa inene ona kana heho nyingĩ, kũndũ kwĩ mbura ona kana werũ-inĩ, mũndũ wĩna mũtambũrũko wa ng'ũndũ ona kana kĩea. Ona matirakĩhandwo nyũngũ ta mahũa nĩ arĩa maraikara mburoti taũni-inĩ. na harĩa warĩ handa no hande kĩndũ kĩngĩ tondũ ithuothe gũtirĩ ũtangĩthondeka ũtonga wake na njĩra ya kũrĩma itunda rĩrĩ rĩrĩ rĩa wambũngũ apple kũmenya maingĩ na ũrĩa ũngĩamũkĩra mĩtĩ ya kũhanda twarĩrie kũgerera namba itũ ya thimũ 0721 65 95 00 thũmbĩ tv tũrakwĩra kũrĩma kabangoguo nĩ kũrĩma wambũngũ apple na gũkũ nĩkuo kũrĩma mbeca tu. Thikũ ici wona maruga magemete wona magongona andũ makĩrũmaga kima magathikĩrĩirie makengetie ithithi waigua andũ makĩgana mũrĩo wa gatũ othe mararia cia mũtu mwerũ wa ngima wa kĩra siku Mũtu wa Kira Siku nĩ wa kambuni ya Felben Millers Limited ĩrĩa ĩrĩ ngumo mũno nĩ ũndũ wa mũtu wendete wa Heritage Maize Flour. Mũtu wa Kira Siku ndũcagũraga nyeni amu wa ũrũma ũrĩ na mũko kiuga irio icio nĩ nduge. Famĩlĩ yaku rĩrĩa ĩkũrĩa ngima ndĩrĩaga mũtu ũngĩ, ĩrĩaga wa Kira Siku ũngĩkĩgũra ũngĩ waki nĩ ũndũ waku we ũngĩenda gũtuĩka distributor kana we wĩna iruga inene. institutions ta mathukuru na thibitarĩ tũcerere mwena wa Karau tũgũthondekere na thogora wa wholesale ũthiĩ ũsmairĩte o harĩa ũgĩkorwo ũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya wagũra na wholesale tũgagũcaĩra ndũgetange na transport aranĩria na ithuĩ kũgerera 0727 373 700 Felben Miras Limited kila siku

urerorera Bobe TV uyu ni uthamaki yarĩ family planning tondũ gĩkũyũ-inĩ tene ona tarĩu ithuĩ tũgĩciarwo rĩ twaciaragĩrĩrwo na mĩaka ĩyo na mĩaka ĩtatũ tondũ mũthuri no mũhaka eterere mwana ũyũ atige kuonga tondũ mwana ndaciaragĩrĩrwo akĩongaga na kaingĩ ta rĩu niĩ nĩ njũĩ ndatigire kuonga nĩguo nderagwo to ndikĩũĩ ndatigire kuonga ndĩ wa mĩaka igana auma auma gũtaha maĩ kana auma mũgũnda rĩ nderagwo ndateng'agĩra nĩgetha nyonge eherio hau mhm. gĩa kerĩ rĩu nĩ athiĩ akarutwo maũndũ mhm. wa gatatũ rĩ mhm. nĩ atĩ angĩkorwo mbegũ ĩyo yarĩ ya kuma na kũu nja-rĩ Mhm, aiguithanio na andũ a mũhĩrĩga wa ithe mhm. right aiguithanio na andũ a mũhĩrĩga wa ithe kũmũcokia na mũciĩ atigithũkanio na kũrĩa mbegũ angĩkorwo mbegũ ndĩarĩ yake rĩ Mhm. atigithũkanio na kũrĩa mbegũ yaumire oke aiguithanio na mbegũ ici ingĩ cia mũciĩ ũyũ angĩkorwo yarĩ ya maitĩkere ho ikũmbĩ onayo aiguithanio kenjuge ũndũ ũyũ ĩ tondũ nĩ ũndũ twĩroreire nĩguo mũirĩtu angĩahikire kwa mũthuri ena mwana mũthuri ũcio age gũciara mwana ũyũ na mbũri aco mũthuri acoke aciare ciana ingĩ kaingĩ na kaingĩ mhm. ciana ici gũciarwo thutha mhm. itiaiguanaga na mwana ũrĩa ũkirwo nake nĩ nyina no mũthuri angĩaciarire mwana ũcio na mbũri mhm. ona aya magũciarwo thutha nĩ makũiguithanio right na mbara nyingĩ irĩ mĩciĩ ũmũthĩ rĩ nĩ kũndũ mwana wahikire na nyina ndaciarirwo na mbũri nĩ ithe nĩgetha iguithanio na mwĩrĩga wa ciana ici ingĩ igũciarwo thutha koguo atũraga na mbara kũrĩa mbegũ yaumire tondũ mbegũ nĩ ĩrĩ kĩhumo kũrĩa mbegũ yaumire mũhĩrĩga ũrĩa mbegũ yaumire ngomi cia mũhĩrĩga ũcio nĩ ciugaga Aha. kũrĩ mbegũ itũ yaumire gũkũ

mũhĩrũga ũcio nĩ ũĩ Mhm. ngomi ciao rĩ Nacio ĩ. nĩ moĩ Mhm. na nĩ manegenaga Mhm. na nĩ mamwĩtagia na kaingĩ na kaingĩ ciana icio cia gũciarwo ũguo rĩ Mhm. matũraga na thĩna angĩaga gũciarwo nĩ ithe ũyũ wagũra nyina na mbũri atigithũkanio na arĩa na etĩkĩrwo nĩ aya atũraga na thĩna ona wanaigua anake makiuga ũyũ ndangĩgaya gũkũ mokire na, ma- na, na nyina Nĩguo. na nyina tata rĩwe nyina wao Eh, by the way. right Mm. na makaruta mbara no korwo ithe nä aciarire mwana å cio na mbåri Mhm. aya matingä ruta mbara maciarĩtwo thutha wake Nĩ amwe. nä amwe Mhm. ona kwanagä a na thä na Mhm. aya maciarwo thutha wake rä Mhm. makauga matikå må tua

ekara gaku ũguo niĩ ngarũma gaku nawe ũkarũma gakwa Ah. nĩ muma twanyua Aha. atĩ gũtirĩ witũ Aha. ũkaria ndeto icio Ah. na atumia mathiaga mbĩrĩra-inĩ akĩmenyaga mwana ũrĩa waciarirwo nĩ mwana wakwa gwĩtwo wa ithaka Aha. mwana wa gatatũ Aha. ũcio ti wa gũkũ Ah. na kaingĩ mwana ũcio akũraga arĩ gĩtũnio

thoguo mutumia agigitumira na nyukwa mena hinya gukira ugitumira mami na baba Mena of ũritũ. course mami na baba rĩ icio nĩ ta ciugo nĩ ta ciugo nĩ ciugo hũthũ no nacio nĩ irĩ ũritũ wacio Eh, kahinda gaka rĩ ũreke twarie ũhoro wa nyũkwa na thonguo na niĩ nĩ ndarĩkia no arikia Ĩĩ, tondũ- nä å ndå wa å rä a rä huana na no nĩ twakiuga kuga mũ- mũtigairĩ kwaga kũrĩkia no hitho Mm. no nĩ habatiĩ kũrĩkio na ndibatiĩ kũrĩkio thengiũ nĩ ũndũ wa mahinda na mathaa na mũno makĩria rĩera tondũ nĩ rĩagĩcenjia tuma na maũndũ maingĩ mũno tũkwendaga kwaria na ndagĩtarĩ nyamũ wa njoka mũno makĩria bata wa magongona andũ aingĩ nĩ mwĩranĩire mũno na magongona mĩciĩ-inĩ na kĩu nĩkĩo kĩrĩra gĩake ndendo mahe namba na kũrĩa mangĩkũruta tondũ andũ metukanirie andũ marĩithirio mbũri andũ marwarire nĩ ũndũ wa magongona gũtuka- gwĩka magongona matoĩ kũrĩa mangĩkũruta na namba haya namba yakwa nĩ uh, 0722 530 609 Eh, na gĩkũyũ kĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ igĩrĩ ithano ithatũ kĩbũgũ ithathatũ kĩbũgũ kenda thengio ndagĩtarĩ nyamũ wa njoka wa mwetha nĩwe gũkwamũkĩra njĩtagwo ithaka kĩnyua tũkinye hau tũrĩthiĩ na mbere rĩu horia macini kana ciurĩrwo oh, thengiũ ihinda nĩ ikinyũtie gũtangĩka ũrĩa ũngĩthondeka ona kana ũramate ũtonga waku kambuni ĩrĩa yoketwo nĩ ya kenya wothe harĩ ũrũgamĩrĩri wa nyũmba cia gũkomborithia ũgũri wa mĩgũnda wendia wa properties na management Ciĩngĩ nĩ Kamba Commercial Agencies. Wĩ nja wa bũrũri makũgũragĩra mũgũnda magagwakĩra na makamanage mbeca ciaku cingagĩre bengi yaku. Kambuni ya Kamba Commercial Agencies marĩ guothe bũrũri-inĩ na no ũmakinyĩre ũkĩhũthĩra namba ĩno ya thimũ 0722 314 826 kana 0700 867 603. Ndũgeterere maica makũbanĩrie magũbange. Reke ũbangwo rĩu nĩ Kamba Commercial Agencies. Kamba Commercial Agencies, your caring business partner. Gwetha ũrigiti bũrũri-inĩ wa India nĩ thĩna ũkoretwo arĩ kĩenji mũtĩ kũrĩ Akenya, no rĩu horera. Thĩna woka wendaga gũteithanio, kambuni ya ũgendi ya Rujos Tender Care nĩyeheretie marĩhi mayo mothe kũrĩ Akenya arĩa othe marabatara motungata ma gwetherwo thibitarĩ iria nginyanĩru na cia mathogora matiganĩte bũrũri-inĩ wa India hatarĩ kũrĩha ona ndururu. Marakũhe motari na magagũteithia gũkinyĩra thibitarĩ oro yothe ĩrĩa ũngĩrira gũthiĩ bũrũri-inĩ wa India. Magagũteithia gwetha visa cia gũthiĩ kũrigitwo bũrũri-inĩ wa India ũrĩa ũngĩrĩha ndege hamwe na clearance ũrĩa ũngĩamũkagĩra ndawa ciaku kuma India warĩkia kũrigitwo, guidance and counseling, ona kana kũmenya ũrĩa thibitarĩ cia India cirĩhagia kũrigita mĩrimũ ngũrani motungata maya mothe marakũhe hatarĩ kũrĩha ona ndũrũrũ runjos tendakia ũnyitanĩri na thirikari ya bũrũri wa india mehaha gũteithĩrĩria gũthara muoyo oro ũguo tũhũ ndũkeyohe na njamu makinyĩre kũgerera namba ĩno ya thimũ 0721 542755 o rĩngĩ o rĩngĩ hũra thimũ ĩno 0721542755 thũmbĩ tv tũrakwĩra every life matters Ũrerorera Thũmbĩ TV. Ũyũ nĩ ũthamaki.